Hi guys, in lo dem em camping na tur bazar ang aw vawi in ah kan bazar anga nak tuk hi kan camping tur a ni a ahh east coast park ah zan khat biak in kan camping dawn a ahh tent te kan in ready tawh a chawhmeh ei tur barbeque vel tih ang u kan tia barbeque na tur vel kan nei dawn a ni aw grocery tur an tih ang aw. Kan bazarna tur hi Sengshawng Supermarket a ni a, he Sengshawng hi lian khawp mai a, outlet Singapore chhungah hian sawm sarih vel lai an nei a, helai kan bazar tamna ber a ni a, hetah pawh hianin engkim kan mamawh ang mai tur chi hi a tam ve lutuk a nih chuan chawhmeh chi hrang hrang sa lampang pawh ni se chi hrang hrang thei te maw. Tikhanin aa thawmhnaw te pawh ni se slipper han nei mai tur ang te mawza te pawh an kawl kim ve khawp mai a chuanin inchhung aa thil aa lampang ni se insukna tur tih te shower gel khatiang toiletries lampang thleng khanin a kim ve khawp mai umm kan bengah kan awmna ah hian a hnaih avangin helaiah hian ka bazar deuh tlangpui a kei pawh. A zau a, nuam a, thil chi hrang hrang hi an nei ve a, aa raw tuai tih te pawh hi an nei ve thin a maw chang chuan ka lei ve zauh zauh thin. Seafood lam pawh tam khawp mai a, hei te hian an then sa an prepare sa thlap hian ti hian an pack a, helai chunga mi te hi octopus a nia maw, hei hi octopus a nia. a lian khawp mai. Hei hi kan ti mai dawn mi e? Ente angai heng hi kan duh ngem hemi i eng lo ang hi Thai sawt ang kha kan duh ngem hetiang ang ho hi e.

a kena san hei barbecue tel tur broccoli lettuce te a inchawm hi barbecue tur vek enoki grapes a char pawh a awm mai a.

Bawr maw hei? Kan thiante saw ta sin kal tawh min kal san nol nol mai. Video kan lak te lang hin. Tuna hian tlai dar inzal nge dar nga leh dar ru ka ri dawn. Dar ru ka ri dawn a ni. Tih nan nia a hawh thei a. Ang ho hi maw mahni ten ken ngai lovin. Mawi lutuk kan veng lamah kha chuan khua kha Dural lamah chuan khua lo tha hlauh mai nè. Kan kal zel a, tawpu tawpah hei kan tent set up na tur kan han thleng a, a awl lai remchangah hian in kan han innghat tih a, ka chhia nu nen kan han kaih pharh vel a nih hi, khi tho bawk sia thiam leh thiam lo in kan han ti ve nawk nawk a, kan ti ve thei mai.

Kan tent kan in set up zo va, barbecue kan hmu bak. Hei te kan tent set up na hi toilet bulah kan tia maw, hei hi toilet a nia. Chuan a bul lawkah sawnin barbecue pit a awm a. Kan ril a cham tawh dar, ruk a ri tawh a, khual a thim lo deuh tah chuan khua thim har. Tihna bia thu zawk i nih hrithiam em Suna? Suna Lala. An dah mek aw. Ka barbecue kha tui em em a. Nge ala kha. Miai hot hlang hle kan camping a maw hei. Barbecue a pit na dah tur net kha kan lei ve thlapa kan ken thei nghil a ni chu. a pawi lutuk engtin nge rilṭam tawh naka lai khanin nuih zathlak em em hahahaha kan king ve nasa tawh ropui se hei ba sausage te kan ve nasa tawh lutuk a ui a mang anthlak a ni. Thianpa in a rek kha barbecue ti na tur kha lei leh mek dawn a tuna daru ka pel tawh mi cham tawh na ka lai chuan

Tuipui chungah chuan in an thlawk hniam khawp. Chaw kan ei zova kan tent lam kan pan dawn. Kan hmui rum rum mai lo. Kan in ti ut pheng phung mai a. Kan barbecue barbecue ngai lo ho hi. Mấy thiam kha kan lo thiam vak lo ni. Kan eng un mai mo.

Puar pang pang bawk a, ti tur awm tawh lo, tuipui kam ah hian hian kan in ti relax bel dawn a ni.

a hlauhawm lo anih chu maw a nu khanin tawhsawl te in tawk ang e rawn tia mahse singapore hi chu hi hma bakah ti hian police duty te hi in awm reng a ti hian an rawn kal thin a maw permit te book a ngai a duhduh a tent va set up theih hi ni lo a permit te kan book a barbeque na tur te pawh kha permit kan dil thlap anih chu chuanin.

nuam ve mai mai awm tia maw kan inti tho veng ve a chawl ni sawm pakhat ka la a ka thiannu hian ni nga a la a mai ni eng zat chawlh na nge ni ni ni thum a mi ni thum na tuk ve in ni ve in jun zan in jun ni ni ni nga ni to ni maw zan dai ni to sawm pahnih pen to

Chai kan rel tar ti a ni a hei tan chunga kan awm a tim in a wap deuh hlek thian in chu lai khum a zal tawn kan zar a

Sava sava ton zong ani hi An tau a sin chaw hi pek an phal lo a Mana ka lo pem fak mai a Man ka tawk lo ka van nei khawp Breakfast Tuing emaw chu hei kan la ei ngai lova Pool chicken mayonnaise

pa lang ve dawt a ngai pai tui hmel e.

Awle ka ti zawng kha thun tum ka video a ka rawn tih chhuah theih te chu a ni a ka video te min lo en sak avang in ka lo awm e next video ah kan hmu leh theuh dawn nia u bye.